Insellmilkom għal dan l-aħħar programm mis-sensiela Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija u llum ħa nitkellmu fuq personaġġ forsi ma tantx hu magħruf hawn Malta, imma importanti ħafna nkunu nafu fuqu. Il-Kanċillier Awstrijak Engelbert Dollfuss. L-Awstrija kienet għal bosta snin il-qalba tal-Imperu tal-Asburgi, imperu li Xi darba kien mifrux mad-dinja kollha prattikament, mal-kontinenti kollha, il-familja Asburga. Però fis-seklu dsatax kien konfinat fl-Ewropa ċentrali. Imperu Kattoliku li identifika ruħu mar-reliġjon Kattolika, illi fl-1848 ukoll ġie affettwat mir-revoluzzjoni. Minn dak iż-żmien l-Imperu Awstrijak beda sejjer lura. Sakemm fl-1840 kellu ħafna ġlied u mbagħad ġie salvat mill-intervent tar-Russja Ortodossa li dak iż-żmien kien qiegħda toħodha kontra r-rivoluzzjonijiet. Fl-1866 tilgħab fil-gwerra mal-Awstrija u spiċċa dgħajjef, prattikament dominat mill-Ġermanja li twieldet minn l-gwerra mal-Prussja, li tweldet mill-gwerra mal-Prussja, ġifieri dik kienet gwerra mal-Prussja li eventwalment il-Prussja ffurmat l-ewwel Imperu Ġermaniż. Fl-1867 l-Imperu Awstrijak inbidel fl-Imperu Awstro-Ungariku. Hekk kif l-akbar popolazzjoni tal-Imperu ma kinitx Ġermaniża, l-Ungeriżi, li fl-1848 kienu fost ir-ribelli, aċċettaw li jieħdu status ugwali bl-Imperatur tal-Awstrija, l-Imperatur Franz Joseph ikun Imperatur taż-Żewġ Saltniet. Issa fl-1914 bdiet l-Ewwel Gwerra Dinjija. Mill-1914 sa 1918, kif rajna fil-kwistjoni tal-Polonja, naraw kollass tal-ordni soċjali. L-Imperu Awstrijak ikkollassa, il-familja Asburga ġiet eżiljata u l-Awstrija fis-snin 20 Ġiet it-territorju ta' kontastazzjoni bejn l-ideoloġija komunista, in-nazzjonaliżmu u l-ideat kontro-rivoluzzjonarji kif ukoll it-theddida tan-Naziżmu. Hawnhekk tajjeb li nagħmlu punt biex anki l-affarijiet niċċarawhom. Ħafna jgħidlok imma n-Naziżmu mhux alternattiva għax-xellug. In-Naziżmu mhux wisq differenti m'ideoloġiji oħrajn tax-xellug. Huwa frott ir-Revoluzzjoni Franċiża tal-1789. U kull min hu kontra-revoluzzjonarju ma jistax iqis in-Naziżmu bħala għażla naturali. Jekk int Kattoliku u kontra-revoluzzjonarju, ma tistax tkun Naziżt. Għaliex? Għax in-Naziżmu huwa mibni fuq il-mibegħda tar-razez, glorifikazzjoni tar-razza fuq l-importanza tal-fidi Nisranija li ma teskludix l-imħabba lejn in-nazzjon. In-nazzjonaliżmu jista' jkun huwa Kattolku jekk ikun applikat sew, in-Naziżmu le. Hemm dokumenti tal-Knisja fosthom il-famuża enċiklika Mit Brander Sorge. U dan li ħa naraw dak li pprova jagħmel Engelbert Dollfuss, iżomm il-pajjiżu Għalkemm Żgħir issa m'għadux imperu, indipendenti u ħieles sew mill-Komuniżmu u sew min-Naziżmu. Engelbert Dollfuss twieled fl-1892 u miet fl-1934, kif ħa naraw fl-età ħa ngħidlek relattivament żgħira ta' ta' 42 sena. Bniedem kuraġġuż, Kattolku devot, patrijott kbir. Kien politiku Awstrijak li serva bħala kanċillier fl-Awstrija mill-1932 sakemm ġie maqtul fl-1934. Dollfuss huwa magħruf bħala bniedem Nisrani, xi wħud qalu li huwa dittatur awtoritarju ma kif ħa naraw, huwa uża s-saħħa biex jiddefendi 'l pajjiżu, li seta' jiġi maqtul miż-żewġ espressjonijiet tar-revoluzzjoni fl-ewwel ħamsin sena tas-seklu għoxrin, dawk soċjalisti Marxisti u dawk Nazisti. nista' ngħidu hekk, ħoloq stat korporatist, jiġifieri mod ta' għaqda, ispirat mit-tagħlim soċjali Kattoliku, speċjalment mill-enċikliċi papali Rerum Novarum u Quadragesimo Anno, u bil-ħila tiegħu mhux biss waqqaf il-firxa tal-komuniżmu fl-Awstrija, imma wkoll għal temporanjament, ħa ngħidu hekk, waqqaf il-firxa tan-Naziżmu. Dolfus kien bniedem li l-ewwel u qabel kollox iqis ruħu bħala Kattoliku, difensur tar-reliġjon Kattolika li ddefiniet il-poplu Awstrijak. Wara l-Ewwel Gwerra Dinjija, l-Awstrija kienet għaddejja minn perjodu ikrah. Minn imperu issa spiċċat f'nazzjon żgħir, poplu li kien qalbu maqtugħa u ħafna drabi kien qed jiġi mhedded L-indipendenza tal-Awstrija tiġi mhedda li tiġi assorbita issa mill-Ġermanja, anke jekk il-Ġermanja tilfet l-Ewwel Gwerra Dinjija. Dollfuss kellu karriera bikrija, ngħidu hekk bħala impjegat fl-amministrazzjoni pubblika u kien membru tal-Partit Soċjali Kristjan Awstrijak. Soċjali Kristjan ġifi partit ispirat mit-tagħlim soċjali tal-Knisja Kattolika. Aktar tard huwa spiċċa l-kap u b'dal partit kien il-pjattaforma tal tal-proġett politiku tiegħu. Il-ħajja bikrija ta' Dolfus kienet immarkata minn impenn qawwi lejn ir-reliġjon Kattolika u x-xewqa li jistabbilixxi soċjetà Awstrijaka aktar stabbli li tista' tiddefendi ruħha wara l-instabilità u t-theddid u t-taqlib li kien hemm wara l-Ewwel Gwerra Dinjija. Is-soċjetà Awstrijaka kienet soċjetà polarizzata b'ħafna kunflitti u firdiet b'ħafna gruppi xi ħafna drabi armati ta' soċjalisti li kienu qed jinċitaw il-ħaddiema u l-unions biex iġibu revoluzzjoni U jirreżistuhom kellek il-Partit Kristjan Soċjali. Anki kellek gruppi armati magħrufin bħala l-Heimwehr. Dawn il-gruppi kienu taħlita, ġifieri xhud minnhom kienu Kattoliċi, oħrajn kienu sempliċement anti-soċjalisti u anti-komunisti. Kellek ukoll gruppi ta' aspirazzjoni Nazzista, speċjalment hekk kif Hitler kien fil-Bavarja kienet isaħħaħ l-influwenza tiegħu, din l-influwenza nfirxet fl-Awstrija. Issa f'din din it-tensjoni kollha, Dollfuss intgħażel bħala Kanċillier fl-1932. Mexxa gvern ta' koalizzjoni, imma għal perjodu din it-tmexxija ma kienx qed issolvi t-tensjoni. Il-forzi tal-estremi soċjalisti u komunisti kienu qegħdin ifajku l-pajjiż. Ara waħda mill-affarijiet li għamel Dollfuss kienet li ddeċieda li jelimina l-influwenza eżaġerata u illegali tas-soċjaliżmu. Kellek żoni sħaħ fi Vjenna fejn gruppi armati ddikjaraw Repubblika Soċjalista u ħadd ma seta' jidħol hemmhekk. Dollfuss iddeċieda li jikkonfronthom. Fetaħ il-Parlament Awstrijak u permezz ta' dikriet, digreti, ta' liġijiet, issospenda, mhux waqqaf, il-demokrazija bħala proċess għaliex għaliex seta' juża dawn il-mezzi ta' emerġenza biex jiġġieled kontra l-għedewwa eh, li kien qed jgħeddu l-istess natura tas-soċjetà Awstrijaka. Fil-fatt li għamel kien li beda kampanja biex jelimina l-dawn il-movimenti. L-ewwel mgħamel attakka lis-soċjalisti, fl-istess waqt għad anki li ġijiet ngħidlhom korporatisti, ġifieri bażikament kienu jfittxu l-għaqda mhux il-kunflitt soċjali, tifhem l-għaqda allura b'unions li jkunu integrati mas-sistema tal-pajjiż, xi ħaġa simili għal dak li kien propona l-Papa Ljun Tlettax fir-Rerum Novarum. L-għan tiegħu kien li b'hekk il-poplu jkun magħqud, ma jkollokx kunflitti bejn min iħaddem u l-ħaddiem, ma jkollokx kunflitti bejn min imexxi u jitmexxa, imma l-Istat u l-poplu jkunu familja waħda. L-Istat li ħoloq Dollfuss la kien jaqbel mas-soċjaliżmu lanqas mal-kapitaliżmu estrem. Issa, l-ewwel problemi kienu fl-1933 bi rivolta min-naħa tas-Soċjalisti. Din ir-rivolta Dollfuss rebaħha billi mmobilizza l-armata u fi tlett ijiem irnexxielu jegħleb l-isfida tal-milizzji tax-xellug. Imma fl-1934 beda l-kunflitt man-Nażisti. Dawn bdew jimbuttaw biex Iwaqqgħu l-Gvern Awstrijak u u l-Awstrija jaqduha mal-Ġermanja. F'Ġulju ta' dik is-sena, kienet kif għedna rajna kienet saret gwerra ċivili żgħira mas-Soċjalisti imma wkoll bdiet beda jieħu azzjonijiet kontra n-Nazisti, ddikjara l-Partit Nazista illegali u kellek numru ta' Nazisti li ġew arrestati. F'Marzu tal-1934 Dollfuss iddikjara l-Stat Federali Awstrijak, ispirat mit-tagħlim soċjali Kattolku. Hawnhekk Dollfuss kien fl-aqwa tiegħu, prattikament irnexxielu jgħaqqad il-pajjiż minn dawn il-forzi u, ħa ngħidu hekk temporanjament, salva l-indipendenza ta' pajjiżu. Iżda, Fl-1933, kif nafu, fil-Ġermanja kienu laħqu n-Nazisti, kien laħaq Adolf Hitler. U bdiet kampanja sħiħa għal dik li jgħidu għal Anschluss, għall-unifikazzjoni tal-Awstrija mal-Ġermanja. U dan kompla jiżdied sakemm f'Lulju tal-1934 Dollfuss ġie assassinat fil-Palazz Presidenzjali hekk kif in-Nazisti ħatfu l-poter Ġewwa l-Awstrija bdew jaħtfu l-poter u bdew u talbu l-intervent militari tal-Ġermanja. Madanakollu ġermanja Nazista kienet tqis ruħha bħala mhix daqshekk b'saħħitha u allura l-kolp tas-sat falla, l-Awstrijaċi għamlu kontrattakk u n-Nazisti ġew meqluba. Imma Adolphus kien miet mindaħaq miet. Dakinhar li jiġi maqtul kien għad ta' sigħat sħaħ jitlob quddiem Ġesù sagramentat. Donnu kien jaf ir-riskju li kien għaddej u pprepara ruħu. L-istorja ta' Adolphus, kif nafu l-Nazisti mbagħad ħadu l-poter fil-1930. Madankollu, l-istorja ta' Adolphus għalkemm ħafna qisuha kontroversjali, Wieħed jista' jgħid li eventwalment in-Nazisti ħadu l-Awstrija. Turi l-kuraġġ tan-Nisrani, tad-difensur tal-indipendenza ta' pajjiżu kif ukoll taċ-ċiviltà Nisranija kontra forzi neopagani u antikristjani, rappreżentati sew mis-soċjaliżmu estrem u mill-komuniżmu kif ukoll minn ċertu elementi nazzjonalsoċjalisti li huma prattikament pagani u antikristjani. Kif ukoll l-isfida li pajjiż żgħir, biex jiddefendi ruħu mill-aggressjoni ta' pajjiżi ikbar. Fuq kollox, Engelbert Dollfuss jibqa' magħruf bħala Kattoliku devot fil-politika. Stedina biex lil dawk li jħossuhom jistgħu jimpenjaw ruħhom jiddefendu l-fidi Nisranija anke fil-kamp politiku jagħtu sehemhom ukoll. Engelbert Dollfuss, għall-kuraġġ tiegħek u d-difiża taċ-ċiviltà Nisranija f'pajjiżek u fl-Ewropa, insellmulek.